Ogullammy? Eje eje kakammy? Çyndanam kakam baý şo? Ýok, ýok, ýör.
Hemaýatkär, ygtybarly emläk. Oguljyklammy?
Wah, maşyna münüp gitdiler-de. Ýene görüp bilmedim-de, ýetişmedim-aý. Hany men yzyndan ýetişeýin.
Merdan, hany bu zatlar? Kärhanaň birnäçe sany zady ýetenok, düşünýäňmi? Kärhana bankrota batyp barýar. Kärhana üçin men jaýym, maşynym satdym. Hemme zatda-da seň goluň bar. Hany näme etdiň bu zatlary? Öňem bilýärdim şu ýetimi ýetir, ýetir urmasaňam, atyr diýilýän şu. Saňam men samsyk ýagşylyk edip. Näçe ýyl yzymda tirkäp. Bir günüň çekdäm arzaň ýaz. Utançdan.
Arzany men ýazmalymy ýa sen ýazmalymy? Hı?
Ey, tek edip şöyle rahatlan deme. Ha? Eý, gadyr bilmez! Ýetişilýäňmi? Sen gadyr bilmez! Ýetişene ýeti bol, ýeti bolmasaňam at bol diýdiňiz ýa? Bilmeýin, bilemzaryn. Dawaý, boşat ýeri.
Egmyratjan gowmy? Nirde sen? Çagalyň nirdedigini bildim. Gel, gel derrew. Sroşno. Gel, gel derrew. Änew Magtymguly Brut kafe. Garaşýan bolýa. Çalt dur. Bol. Gel, gel, gel. Ha, beýärdemi?
Aw, aw, aw. Geldim Egmyratjan. Aw, Hudaýa şükür. Gowmy ýagdaýyň?
E, çagalar nirde gördüm diýdiň Merdan? Podwoýskoda.
Dost ýaňy bar-a. Çagalary Marynyň ýanynda gördüm. Ýanyna baraýýançam, Wah, jeren bar-a, alyp gidip taksamdyr. Gitdi-de, yzyndan ýetibilmedim, dost. Goý, alada etme, men bilýän niýetini. Ýör onda, dost, derrew gideli-le. Mähriban dostlar, alkyş baryny aýdýaňyz, janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abadan bolsun. Elbetde, toý hyzmadyňyz hasam güýçlenir diýdiňiz, güýçlendirdim. Haýyşlar boýunça elbetde toý şatlyk şowhuny sowup berýäs. Bary ýogy 2000 manat. 2000 manatyň içinde DJ, alyp baryjy, toý kolonkasy. Şeýle-de ýene täze hyzmatlarymyz gelnaç sazanalary. Gelnaç sazanalary bary ýogy 2000 manat. Şeýle-de suratçy, kameraçy, ýene-de birnäçe aýdymçylar bar. Onuň hem meň toparymda Merdan Alty gruppasy bilen toýlaryňyzy Iň gowy bahadan gorkup durmalyar arkaýyn jaňlaşyp bilýän telefon bergim 863 87 87 09 hemmäňiziň maşgalaňyz abadan bolsun janyňyz sag bolsun sag boluň. Gonjygym, çaltrak öýe barmasaga, men-ä gorkýan. Inim jan, elimizde on bäş manat bar. Häzir awtobusa münüp, kakamyň öýüne gidersowa. Bolýar doganjygym, derrewjik kakamy görüp, yzymyza gaýdalyň. Hawa, Gojiginjan. Derrewjik kakamy görüp, ejemiň ýanyna öýe gaýdaly. Ýogsa ejem bizi gaty erbet-al etdi-de. Hany awtobusa mende jigim jan, ýör awtobusa müneli. Hany jigim jan, öýde geldik. Kaka! Kaka! Kaka! Hy-ýy, gapam aýa guply eken. Kakam nirdekä? Kakam bilen-çä, garçy aýylmy? Bolýa doganjygym. Ýöne bize ejem gaty erbet aňladydyr. Türkmenistanda parlap duran ýyldyzlaryň biri Merdan Alty toýlary gutlap gelipdirler klasdaş ýoldaşlary, kursdaşlary, dostlary üçin.

Näme boldy Merdanjan? Gowçulykmy? Gelme jaň etdiler. Aha. Çagalaň öýüňe barypdyr, göçüň bilen ok ekende. Ey, gelmem barpdyrmy? Ýok, ýok, çagalaň özi bar. Nädip tapdylarka?
Diý, aýdym aýdyp durkan gylak gaýtdyň diýýän bolmasylar. Jaň etdiler, aýdym
Merdanjan, bir sagat wagtymyz galar, iki ol. Taşlap bolmaz owo.
Owo, sowul toýla. Toýuň kelläňe başga zatlar dakma. Boldy, boldy, pikirlenjek ýaly dost, diňe toý bilen bolsun. Men ne zakalymda aýdarka. Bol ýa, çagyrjak onda. Sagamajy çagalaryna ora duşa aýda-da. Bir baramyz öň jaşlaryna duran bol aýda-da.
Eh, ahyryn kärhanany menimiz aldyk. Kärhanam bar baýlygy meňki. Kim jaň edýär indi? Alo. Jaranjan gowmy? Oňatmy tanamam gelip barmy? Çagalary ýok. Sen alat etme Jaranjan. Men özüm oňa häzir bir gözlegine çykaryn olam. Arkaýmalar zaraza. Wah, ýaňy başyk bilen hüzi ýol göräýjek bolýaň onuň meni. Wah, sen çagalan başyňy ýediň-de. Häzir ol iki sany möjegi tapyp, myžžyk bilen çykararyn men seniň myžžygyňyzy. Söwer ýarlaryňyza, gelinleňňize, mähriban käbäňize sowgat etjek bolsaňyz, täze şazada Flores. Gül magazynyny açdyk. Elbetde, gül magazynda-da şu halka bolsun diýip iň amatly bahadan gülleri goýduk. Şu wideony mähriban dostlar paýlaşyň, laýk basyň, men siz üçin zähmet çekýän. Janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz elmydama abadan bolsun. Onda näme, wideony paýlaşmaly, telefon belgimiz aşakda belläp geçýän şo nomera jaň edip, arkaýyn gülleri zakaz edip bilýäňiz. Daşdapky hyzmatymyzam bar, gelip alybam bilýäňiz. Ýerleşýän ýerimiz Gurtly ýaşaýyş toplumynda. Sag boluň. Diňara gelen günüňden bäri halamokdym düşünýäňmi ejeň üçin araba. Doganjygym
gaty garaňky düşdi. Kakamam gelmedi. Indi yzymyza nädip gaýtmaly? Elimjan dogry aýtýaň gaty garaňkama düşdi. Kakamam gelmedi. Ejemjanam bizi gaty erbet ýaladýandyr. Doganjygym gapama gutly garaňkyda gaçyp düşdi. Indi ýüzümize nädip gaýtmalyka? Menä gorkýan. Çinje, sen gorkma. Biz mert bolmaly. Hana, bira gelýä. Kakamyka? Kaka. Kakam däl ekeni. Men seni kakamy däl. Ey, nirde näme edip gördün? Ejeňiň bilen bar men. Haçandan näme siz gözläp baryn, düşündüňmi? Ha? Men sana diýen. Sen näme? Haçana çenli? Haçan tapdyň bäri? Näde tapdyňyz? Ha? Men size diýen, ey gözene, maňa aglan bolma, düşündiňmi? Sen geleniň bäri bar, janyma düşünok sen. Düşünýäňmi? Arman sen ejeň bar, ejeň üçin sana zat diýemok, düşündiňmi? Bolýa, bolýa, Merdan sen arkaýyn bol. Özüm barýan, çagalar görýän. Sen işiň bilen boluber, arkaýyn bol. Barýan bilen, bolýa, sag bol, lo. Aý, sag aman bar. Men ýetişeýin çagalaň ýanyna.
Men sen öldürin düşünýän mi? Dimen sen gözümi ýiýýän näsin sen? Bä.
Allah jana. Toý soýýançam çagalam gorkman garaşyp duran bolsa bolýa. Gapam gotup bulurda. Ah, ýetişäýsem. Çagajyklarymyň mährine zar bolup gitdim. Heý, çagajyklam hiç wagt maşgala ýykylmasyn. Heý, oguljyklam, siz bir görsediň, janym ogullam, ýetişäýsediň-dä, Allajan!
Düşündimmi?

Ah çagalam. Ýene görüp bilmedim de. Galan kahalym da. Çagajyklamy görüp bilmedim. Maşyna. Ýank geçip giden bolaýmasa. Gapyňam gulp bulla.